Cyn bod ni'n dod at hwnna, mae werth i ni nodi, falle, tri pheth i ni 'di llwyddo leni'n arbennig. Yy, yn gyntaf, llwyddon ni i gael ysgolion Cymraeg, neu rai sy'n dysgu 80 y cant o'u pynciau, yy, yn y Bil Addysg, lle oedd y Bil Addysg yn llawer llai uchelgeisiol cyn i ni ymgyrchu ar hynny, a hwnna'n llwyddiant. Yn ail wedyn, diolch i Dylan yn arbennig am yr holl waith ar gymunedau Cymraeg, a'r gwaith sy'n cael ei wneud fan'na, yn arbennig yr hyn sydd i ddod, sef y posibilrwydd bod y Gymraeg yn mynd i gael ei derbyn fel ffactor wrth ddyrannu tai, y tai cyngor, y tai cymdeithasol, ac os daw hwnna yn y flwyddyn nesaf bydd hwnna'n gam enfawr ymlaen. Trydydd peth wedyn, i ni wedi llwyddo'n arbennig yw codi proffil seren. Yy, a mae gyda ni seren, wrth gwrs, mae'n siarad â ni heddi. Ond Huw, yn bennaf, sy 'di arwain ar hwnna, sef yy y y y gwarth bod yy gan Lywodraeth Cymru gynllun sydd yn anfon yn yy, wel, maen nhw'n anfon 70 y cant o'u myfyrwyr nhw i Loegr, yy 50 y cant o'n myfyrwyr ni'n mynd i Loegr. A ma' hwnna wrth gwrs yn tanseilio unrhyw ymdrech sy gyda ni i gael cymdeithas yy Gymraeg a gweithlu Cymraeg yng Nghymru. Ond Huw, wyt ti wedi arbenigo gyda hwnna, a diolch i ti am d'arweiniad, ond wrth ddysgu'r Gymraeg, yy yr hyn sydd ar goll ar hyn o bryd yn yn cwricwlwm ni wrth gwrs yw yy sylw i hanes Cymru. Mae disgyblion ni, fel pan o'n i yn yr ysgol, yn gwybod llawer mwy am Frenhinol Lloegr, gwybod dim am dywysogion Cymru pan o'n i yn yr ysgol, a mae hwnna'n sail i unrhyw un i ddeall pam mae e'n dysgu Cymraeg, a mae hunaniaeth a gwreiddiau a hanes yn holl bwysig i ddealltwriaeth o'n iaith. O, diolch, Huw, am ddod aton ni. Mae Huw yn Uwch Ddarlithydd yng Ngholeg y Drindod, wedi bod ar deithiau ar ledled y byd Yn canfod arferion da dysgu yn y cyd-destun hanes ac iaith. Felly, diolch i ti am ddod aton ni heddi Huw, edrych ymlaen at dy sgwrs. Diolch yn fawr, diolch yn fawr, diolch yn fawr. Yym, a ga i atgoffa chi bod yym yn erthygl i yn dod allan yn Barn yn Rhagfyr, yym Ionar wedyn ar Academi Seren, so bydd e'n dod mas Yym, a yn coeddi barn hefyd. Yy, ga- gaf fi werthu tipyn bach ar y ddechrau? Ma- ma'n lyfr i ddod allan yn, yn, yn y gwanwyn ar hanes, wel, hanes y Cymry oedd wedi ymgyrch, yy, ymgyrchu a wedi ymladd ar gyfer Capten America. Ta waeth am hynny, so n- na'r sales pitch eniwe cyn, cyn, cyn hyd yn oed i ni ddechrau. Reit, so, beth i ni'n edrych arno yw'r syniad yma o Gymru fach yn rhan o byd mor fowr. A da i'n nôl i hynny, um, o hwnna'n dyfyniad oddi wrth ti Nicholas y Glais. Um, Nicholas y Glais uh, yn, yn erbyn uh, rhyfel a, a, a, a dros Cymreictod ac ymlaen. Fi dwle'r un dyfyniad arall gan Nicholas y Glais, fi ddim yn ei ddefnyddio fe heddi, uh, ond i'n pacifist gyda'r pwyslais ar y ffist. So, o hwnna crisialu bydd y syniadau Nicholas a Glyde. So, ta waith am hynny, fi ddim yn ei sôn am yw dau air. So, mae bob mynd hyn heddi, a jyst mynd i sôn am dau air, yn chedyn yn bonkers yn gyrwna. Ond bydd yr ddau air yw stori, stori Cymru. So, stori a'r syniad yma o Gymru. Oherwydd, os ych chi'n edrych ar y cwricwlwm yma yn Nghymru, a cwricwlwm daeth mas yn 2022, chi ddim yn mynd i weld hanes Cymru. Clinfest Stori Cymru'n ymddangos, ond o'n i'n un o'r athrawon oedd yn rhan o lunio, a oherwydd dyniaethe, o dan y dyniaethe mae hanes bellach, oedd y daearyddwyr a'r athrawon addysg grefyddol ddim eisiau y gair 'hanes' mewn ynddo fe, achos oedd yn cystadlu yn erbyn eu syniad nhw. A, a felly daethon ni fyny â'r syniad yma o Stori Cymru. A fi'n ei esbonio chi, fi'n ei werthu fe i chi, achos fi'n dwli ar y syniad o, o Stori Cymru, a beth sy tu ôl i'r syniad hynny. A fi'n mynd nôl i gyfnod llawer uh, cynharach. So, os ni'n mynd nôl i gyfnod, dyma'r rhifyn cyntaf o Cymru i'r plant yn Ionawr 1892. So, yn y rhifyn cyntaf o uh, Cymru i'r plant, Boem Edwards yn datgan yn glir dros 133 o flynyddoedd yn ôl. Mae'n gweud, yn, ar y tudalen flaen, yn yr olygyddol, mae'n mae, mae, mae dadle hyn, dyma beth i fi eisiau, mae'n gweud. Y mae arnaf eisiau dysgu hanes Cymru i chwi, hanes eich gwlad chwi a hanes eich tadau chwi. Reit, a oedd e ddim yn ymwybodol o mamau, wrth gwrs, so so fi'n cyf- fi'n cynnwys mamau yn ogystal mewn hwnna, chwi eich hunain, y tadau a mamau rhyddhasant eu bywyd i lawr dros eich cartrefi, y tadau a mamau fu'n yy llyfyrio i gael Beibl i chwi, y tadau a'r mamau fu'n dioddef angen a sarhad wrth geisio moddion addysg i chwi. Ond fe sgrin i hwn 133 mlynedd yn ôl, a'n anffodus ni dal ddim wedi wireddu'r syniad yna. Ni'n dal, fel oedd heini'n gweud, mewn plant a'n pobl ifainc ni'n gadael yn ysgolion ni yn gwybod am fwy am yr Almaen Natsïaid, yn gwybod fwy am hanes America na beth o'n nhw'n gwybod am hanes ein gwlad ni. So, fel ni'n gweud, fi'n mynd i sôn am y dau air yma, y syniad yma o stori a'r syniad yma o Gymru yn ein ysgolion ni. So, mae'n stori mewn gwirionedd yn dechrau 50,000 o flynyddoedd yn ôl. A dyna'r tro cyntaf dyma ni, dynoliaeth Homo Sapiens, ymddangos am y tro cyntaf ar y blaned yma, 50,000 o flynyddoedd yn ôl. Ac yn y cyfnod yna wedyn, mae'r Ddaear wedi bodoli am 4.7 biliwn o flynyddoedd. Wel, os chi'n cofio fi, oedd yn dad i'n gyfrifydd a oedd rhywbeth o gysineb gyda fi, oedd ofn gyda fi yn y rhife. A so felly fi'n gwybod symlhau e. So beth mewn gwirionedd yn wedi symlhau yma yw'r syniad yma o 46 o flynyddoedd. Dyna pam mae'r hen i'r ddaiad, 46 o flynyddoedd. Ac os o'n i'n ystyried fel 46 o flynyddoedd, i ni, Dim ond wedi bod ar y blaned yma am bedwar awr. Allan o'r 46 o flynyddoedd 'na, pedwar awr, 'na gyd i ni 'di bo' yma, allan o'r amser 'na i gyd. Mae chwyldro diwydiannol wedi digwydd llai na munud. Allan o'r 46 o flynyddoedd ma'r ddaear wedi bodoli, hanner munud Fe ddigwyddodd y chwyldro diwydiannol, ac yn yr hanner munud anhygoel hynny, ni 'di llwyddo i newid ein byd yn gyfan gwbl, ni 'di llwyddo i ddinistrio dros holl goedwigoedd glaw y byd, ni, dynoliaeth, i'r pobl mwyaf treisgar, mwyaf chwyldroadol o ran newid ein blaned ni sy' erioed wedi bodoli ar y ddaear yma. A hoffwn ni ofyn y cwestiwn, beth sy'n gwneud ni mewn i ryw fath o dduwie dros y blaned yma? Bod gymaint o pŵer gyda ni fel pobl, reit? Meddyliwch beth sy'n gwneud ni, neu beth sydd wedi newid ni mewn i'r duwie yma sy'n rheoli. Beth yw'r stori tu ôl i hyn oll sydd wedi creu ni mewn i dduwie? Wel, dau beth mewn gwirionedd, yn ôl um, um, academedde, y ffaith bod ni'n gallu cydweithio. Y ffaith bod yr iaith yn allweddol bwysig, bod ni'n cyfathrebu gyda'n gilydd. Ond y dau beth hyd yn o'd yn fwy pwysig na hynny yw'r ffaith bod ni'n gallu cyd-weithio mewn dau ffordd unigryw. Does dim myd anifail arall yn gallu gwneud hynny. Ni'n gallu cyd-weithio yn hyblyg gyda'n gilydd, a ni hefyd yn gallu cyd-weithio mewn niferoedd mawr. Does dim byd, does dim un anifail ar y blaned yma yn gallu gwneud hynny. Ac a ia, gallwch chi fynd nôl i fi a chi'n gweld, wel, mae yy anifeiliaid yn gallu cyd-weithio, mae niferoedd mawr, os 'y ni'n edrych yy ar fy nen wedden, a 'ych chi'n meddwl am nifer enfawr o anifeiliaid eraill, ond maen nhw ddim yn gallu gwneud e'n hyblygrwydd. Does dim hyblygrwydd yn y ffordd. Dim ond un ffordd maen nhw'n gallu cyd-weithio gyda'i gilydd. Maen nhw'n ddim yn gallu cael syniad o democratiaeth, ac pwy dewis dros pwy sy'n arwain nhw, pwy yw'r frenhines ac yn y blaen. Um, so maen nhw yn gallu cyd-weithio, Rwy'n ddichleroedd mawr, ond dim rhagblug. Tra bod anifeiliaid eraill, er enghraifft, a dolffiniaid fan hyn a'r mwnceaid yma, maen nhw yn gallu cydweithio mewn ffordd hyblyg. Ond maen nhw ddim yn gallu cydweithio mewn niferoedd mawr. Maen nhw dim ond yn fodlon cydweithio gyda'i gilydd os maen nhw'n nabod ei gilydd, os maen nhw'n perthyn i'r gilydd. Ac yn hynny o beth wedyn, maen nhw'n fodlon cydweithio gyda'i gilydd. Neu dychmygwch y mwnciond yma ar stadiwm y Mileniwm, bod chi'n rhoi um, 700,000 700, ohonyn nhw mewn na. Gewch chi pandemonium yn gwirionedd. Maen nhw'n ffili cydweithio gyda niferoedd mawr. Efallai bydde Banksy'n anghytuno gyda fi, os yn ni'n rhoi uh, rhai pobl i gydweithio gyda'i gilydd, ni ddim yn cael yr atebion cywir i o beth. Um, ond fel i chi dweud, Es i nôl wedyn, wrth i ni gyd weithio, ni'n gallu newid y blaned yma, a ni'n gallu gwneud a uh, cynhyrchu pethau anhygoel. Mae'n stori ni fel dynoliaeth yn stori anhygoel. Ni'n gallu rhoi pobl a tu allan i'n blaned ni hyd yn oed, ar y lleia. Ni'n gallu adeiladu pethau fel hyn yn yr aifft. Ac ie, gallu ddod nôl i fi a dadle, wel, os ni'n edrych arno, mae lot o gaeth weision wedi adeiladu fe. Ie, ond trwy cyd-weithio, A mae modd cael y pethau yma, fel y Great Wall of China allan yn Tsieina ac yn y blaen. I ni fel dynoliaeth wedi cynhyrchu pethau anhygoel mewn gwirionedd yn y byd yma. Ond beth sydd tu ôl i hyn i gyd? Ie, bod ni'n gallu cydweithio gyda'n gilydd, ond mae rhywbeth arall gyda ni fel dynoliaeth, sef dychymyg. Rhywbeth anhygoel bwerus gyda ni, sef ein dychymyg ni. A fel rhan o'r dychymyg ni yw'r syniad yma o storïau. Mae storïau yn rhan annatod o'r dychymyg anhygoel yma sydd gyda ni, y pŵer o storïau. A dyna beth yw hanes mewn gwirionedd, yw stori'r gorffennol ac adeiladu y stori o'r hyn sydd wedi digwydd i ni fel pobl. A mae'r storïau yma'n newid wrth i hanes ddatblygu ac wrth i'r storïau mynd allan. Os ydyn ni'n edrych ar hwn, a wnes i'r cyflwyniad yma, cyflwyniad yw hwn gyda llaw, yw cyflwyniad fi'n wneud i athrawon, i annog athrawon yn aml iawn i, um, i fabwysiadu fwy o hanes Cymru a datblygu fwy o hanes Cymru. Nes i hwn, y cyflwyniad yma, nôl cyn Covid, am y tro cyntaf. A jyst cyn Covid, o'n i fan hyn yn Aberystwyth yn gwneud uh, uh, y darlith yma am y tro cyntaf. O'n i lan yn y brifysgol, a nhw'n ail-lawnsio yr adran addysg yn y Brifysgol. Yn anffodus mae'r Adran Addysg bellach wedi mynd yn Aberystwyth, ond o'n nhw'n lansio fe yn 2020 oedd e. A oedd e jyst cyn Covid, oedd e yn y Ionawr. Oedd dau bobl yn siarad, o'n i'n siarad a oedd y Gweinidog Addysg ar y pryd, Kirsty Williams, yn siarad um, cyn fi. So oedd hi'n siarad, a gyd o'r pobl pwysig yma wedi dod i glywed hi'n siarad. Wedyn, o, o, o pan oedd y de ac yn y blaen, o'n nhw gyd yn mynd, a'r unig pobl oedd ar ôl oedd y myfyrwyr a fi. So, o'n i'n cyflwyno hwn, a ni'n sôn amdano y, y, y, y cyfnod yma. Os ni'n edrych ar fel yn ni'n dewis a dethol pwy storïau ni'n dysgu'n pobl ifanc ni. Fel chi'n gweld, ar y chwith fel chi'n edrych yn fe, y rhyfylu cyntaf, ar ochr dde, Spanish flu. Right? Ac wrth gwrs, wedyn ni'n gofyn nhw am Spanish flu a, a pobl a'r pandemig oedd wedi digwydd. A pobl ddim wir yn gwybod rhyw lawer amdano fe. A ni'n gweud, wel, drachwch ar y hanes. A ni'n gweud, Roedd cyfnodau yr un tua'r un pryd, y Rhyfel Byd Cyntaf wedyn 1914, 1918, Spanish Flu wedyn yn digwydd yn 1918 wedyn. Drychwch ar y faint sydd wedi marw yn y dou ddigwyddiad yma. 19 miliwn yn marw yn y Rhyfel Byd Cyntaf, ugain i 50 miliwn o bobl ar draws y byd yn marw o Spanish Flu. A pan fi'n, oh, waw, waw, pan fi'n ni'n gwybod amdano hwn. Yn anffodus, mae hanes yn newydd. Ni yn gwybod llawer yn fwy am pandemig, ni'n gwybod yn fwy am effaith pandemig a sut mae pandemig sy'n gallu newid y byd. So tro cynta nes i hwn, o pobl yn gweld e trwy liged gwahanol efalle i beth 'yn ni'n gwel e heddi. So mae hanes yn rhywbeth newydd. A fel ni'n gweud, unwaith eto, ni'n dewis y dethol pwy i ni'n edrych ar, y cwestiwn sy'n gyda fi lan 'na, pwy yw'r diawl mwyaf? So wrth gwrs, pawb yn ymwybodol o'r un cynta, Adolf Hitler, dyddiade sy gyda fe wedyn, Mao Tse Tung wedyn gyda ni lawr man 'yn, a'r dyn yma, Paul Tibbets. Reit, fi'n myn' i ofyn, ma' pobl disgled o'n flan i nawr, pwy yw Paul Tibbets? O's rhywun yn ymwybodol pwy yw Paul Tibbets? Dim syniad. Ac wrth gwrs, ni fydd ni'n dysgu am Paul Tibbets ac yn y blaen. Ond mi oedd Paul Tibbets yn neud un peth wirioneddol syml, sef symud i fis Bawd. Na gyd ma'r boi bach yna yn neud, mae'n symud i fis Bawd. So ma' Adolf Hitler yn gyfrifol, neu'n rhannol gyfrifol wrth gwrs, am ladd wyth pwynt wyth deg pump miliwn o bobl yn yr Ail Ryfel Byd. Mae Ma Zedong wyneb newydd enfawr sy'n digwydd yn Tsieina, a dim ond cymharol ddiweddar ni 'di gweld wir effaith hwn oedd wedi digwydd yn y chwechdegau wedyn yn Tsieina, 60 miliwn o bobl yn cael eu lladd yn sgil hynny. Ond pob rhywbeth sy'n symud i Fis Baw de, a trwy symud i Fis Baw de, mae'n lladd 150,000 o bobl yn Hiroshima trwy syml, jyst symud i Fis Baw de. So ni'n dewis a dethol y storïau 'yn ni'n dysgu i'n pobl ifanc ni. Ac yn anffodus, dyma'r styried mae pobl ifainc ni'n cael yn ein hysgolion ni. Maen nhw'n cael amharu'r wythfed a'i chwech graig, Brwydr Hastings, Kennedy a Titanic, a fi ddim moyn sboilio fe i chi ond mae llond yn suddo yn y diwedd. A rhein, y Natsïaid, ni'n dysgu hyn, a dyna beth mae pob holl ysgolion Cymru yn pwysleisio yn hynny o beth. Wel beth am yn stori ni? A dyma ble ni'n dod i Gymru. So stori yr un cynta, pŵer stori, yn aruthrol. Ond os 'yn ni'n meddwl am hanes Cymru, a pwy 'yn ni fel pobl a hynny o beth, ma' angen newid beth 'yn ni'n neud. Achos ma' gwledydd eryll yn newid. Dyma Jacinda a a Ardern wedyn o Seland Newydd. Ma' nhw'n newid eu cwricwlwm nhw. Ma' nhw'n datgan yn gryf. Ni moyn fwy, fel 'ych chi 'di gweld man 'yn,

Dau nôl i be sy gyda ni yn y cwricwlwm o ran hanes Cymru yn hwyrach i chi. Fel chi'n gweld, wedi cael ei trwytho mewn yn fan. Beth mae Llywodraeth Cymru wedi wneud? Mae nhw wedi wneud un peth. Mae nhw wedi rhoi'r llyfr yma, ac er bod fi'n dwlu ar Elin Jones, a fi'n cwrdd â Elin Jones yn aml iawn, right, um, I fi, mae cwrdd Elin Jones fel rhyw fath o chargio batris. Fi'n cwrdd â hi a ni'n cwrdd yn yn Marks and Spencer's yn Merthyr yn aml iawn a mae mae cael hi a'i barn hi yn anhygoel a fi'n iste lawr a a a fi'n cwrdd â hi um, pob pedair mis bron a bod i i siarad amdano hyn ac yn y blaen a, a sut ni'n gwthio fo mlaen. Dyna'r unig beth mae Llywodraeth Cymru wedi wneud. Maen nhw wedi lansio cwricwlwm i Gymru, Maen nhw wedi gweud maen nhw'n annog fwy o ddysgu am hanes Cymru, yr unig wirioneddol peth maen nhw wedi wneud yw rhoi llyfr, un llyfr i bob ysgol yng Nghymru. Mae angen ni ddysgu hyn, mae angen ni uwch sgilio'n pobl ifanc ni, mae angen ni uwch sgilio'n athrawon ni ar stori Cymru. Oherwydd os y'n ni ddim yn wneud e, fel athrawon ac addysgwyr, Duw a helpo ni, maen nhw ddim yn mynd i gael e'n llefydd eraill. Os y'n ni'n edrych yn hanesyddol, a dyma Encyclopedia Britannica, a fi'n gwybod gyda'r pobl sy' o'n flan i heddi, chi'n ymwybodol o'r stori yma. Os o'ch chi'n mynd nôl i'r bedwaredd ganrif ar bymtheg, a chi'n edrych yn Encyclopedia Britannica, a 'na chi Waldo Williams, yn anffodus, sy' gyda ni myna, ond o dan y fe, For Wales See England. Dyna beth oedd mewn yn ein hanes. A mae'n parhau hyd heddi. Os y'n ni'n edrych ar The Story of Britain, gan Roy Strong, From the Romans to the Present. Mae'n llyfr o dros 700 o dudalennau. A os ych chi'n edrych reit lawr y gwylod wedyn, ych chi'n edrych ar faint o dudalennau sydd ar Gymru, chwech tudalen. Chwech tudalen mewn llyfr o 700 o dudalennau. Chwech tudalen sy'n ymwneud â Chymru. A fel chi 'di gweld y twt datganiad yma, Fifty Things You Need to Know About British History, unwaith eto, llyfr swmpus, trwchus, llyfre sy 'di dod mas yn ddiweddar, llyfre sy 'di dod mas yn y pum mlynedd dwetha, am hanes Prydain. A os 'ych chi'n edrych, be chi'n gweld yn y fan? Wales, Offa's Dyke, Oedd yn do revolt. Union Jack. Ni ddim yn y flippin Union Jack hyd yn oed. Reit, ond maen nhw'n hwnna dal y, y, y, dan y Cymru a'r Welsh Assembly. Da iawn am gynnwys hwnna, da iawn. Pedwar tudalen am hanes Cymru mewn llyfr um, sydd dros 400 o dudalennau. Ac yn ogystal â hynny wedyn, pedwar tudalen. Mae dau dudalen yn y Zambezi River. Ac wrth gwrs, mae'r Cymreictod yn rhan o hwnna, oherwydd y mochyn na Henry Morton Stanley maen nhw'n siarad am wrth sôn am y Zambezi River yn hynny o beth. Os ydyn ni'n edrych nôl yn y cyfnod hyd yn oed yn gynharach, o'n i wedi gweld hwn yn y y Telegraph, mae'n sôn am Boris Johnson, cyfnod Boris Johnson, a pha mor boblogaidd yw uh, the new Prime Minister, so Boris Johnson, na, a hwnna'n dda, dyfa, um, pa mor boblogaidd yw e. Ond os chi'n edrych ar y Telegraph, mae Cymru ddim hyd yn oed yna. Ni'n rhan o Midlands Wales bellach, reit? Mae fe ryw fath o cwmni bws neu rhywbeth fel 'na. Os ni'n edrych ar y frwydr ar Shimco, un o brwydrau mawr yr Oesoedd Canol, ble mae Cymru wedi chwarae rhan annatod yn y frwydr yma, dim y gwir meirch yn y cefn a'r milwyr cyffredin sy'n ennill y frwydr yma, le mae Lenin ymradd yn erbyn y Ffrancod, fi'n gweud 'ni', pe bai chi'n darllen llyfrau byddech chi ddim yn gweld 'ni' yn y fe, a, a, A pwy sy'n ennill y gwir bwa saith yma? Y long bowmen, fel mae Saeson yn galw nhw. A mae 500 o nhw. Mae dystiolaeth i ddangos bod rhan helaeth o'r rhein yn Gymry. Mae nhw'n dod o, o ni, o'r Cymry ac yn y blaen. Ond pe baech chi'n edrych ar y fath o gylchgrawn, bydde plant a pobl ifainc ni'n prynu, falle, yn Ionawr 2021 wedyn, all about history, like a British long bowmen, chi'n ffindo mas yn Asico, ond the English long bowmen! So os ni'n edrych ar ein llyfrau hanes ni, ni ddim yn cael ein stori ni, a mae pobl ifanc ddim yn ei weld ein stori ni yn hynny o beth. Fi wedi rhoi hwnna jyst i gama fi'n al aros, fi'n mynd yn ffyrnig fi'n llefydd fi'n gweld hwnna chwilio. So fi, fi jyst yn rhoi hwnna mas. A y peth arall fi'n wedi gweld, wrth wneud hwnna, wneud y cyflwyniadau yma, yn Saesneg Rhanddeiliaid i ysgolion, mae rhai pobl yn gweud, o mae hwn yn rhy genedlaetholgar, mae hwn yn rhy oherwydd Reform ac yn y blaen, bod e'n rhy xenophobic yn hynny o beth. A fi'n gweud, ie, ond dyma Cymreictod difyr, drychwch ar y balchder, dyma'n un o hoff luniau o pobl ifanc yma yng Nghymru, achos fi wedi sgwennu lot ar hanes y global majority, hanes pobl dion Asiaidd ac yn y blaen. Le, yn yn ysgolion, ni'n ni'n dysgu am Martin Luther King a Rosa Parks, mae rhaid ni sôn am Y pobl yma sy'n byw yma yng Nghymru sy'n rhan o'n stori ni yym yn Tiger Bay ac yn y blaen. A dyma i fi sy'n rhoi'r fath o lenyddwch i fe. Beth arall, os ni'n dysgu hanes Cymru, beth arall ni'n cael yw, o ma' hwn yn boring, ma' hwn yn ddiflas. Does dim un fwy diflas na hanes Cymru yn ein ysgolion ni. Beth y'n ni'n dysgu, y'n ni'n dysgu am y Beibl, William Morgan, Dewi Sant, Pyllau Glo, o, boring, rili, rili diflas. Ond wirioneddol, ni ddim yn dysgu fe'n gywir. Ma'n athrawon ni ddim yn ymwybodol o ystyried. Os y'n ni'n edrych nôl ar Hywel Dda, deddfe Hywel Dda, y menywod gyda fwy o hawliau yma yng Nghymru neu unrhyw wlad arall yn y byd, yn holl Ewrop yn ystod y cyfnod yma, a'r holl bethe o'r tu fewn i rhan o storïau yym Hywel Dda. Yn ogystal â hynny, os y'n ni'n edrych ar ganlyniadau PISA, am ysgolion a addysg yn cael ei gyrru gan ganlyniadau PISA yn anffodus, Oes yn edrych ar canlyniadau PISA gyda Tsieina a Singapore a Hong Kong a Taiwan a Korea ac yn y blaen fel yn rhan o hyn, pe baech chi 'di mynd nôl dau gan mlynedd i Gymru fach, byddech chi 'di dod ar draws Griffith Jones. A Griffith Jones yn gyfrifol am uwch sgilio pobl cyffredin y werin Y werin yn gallu darllen. Pam wythnos oedd e moyn i o ddarllen y Beibl? Oedd yr ymerodres yn Rwsia yn gweud, misio ni anfon pobl mas i ffindo mas beth maen nhw'n neud yn gorllewin Cymru. Fel mae pobl cyffredin yma yn gallu darllen, bydden ni wedi bod ar brig y rhestr PISA pe baen nhw wedi neud e dau gan mlynedd yn ôl. Ac wrth gwrs, mae'r storïau gyda ni, a mae'n hanes ni os ni'n edrych ar y Welsh Not, er enghraifft, os ni'n edrych ar Cofiwch Dryweryn, y Cymraeg, iaith y nefoedd. A fi'n gweud, yn gwybod mi sôn am hwnna, achos fi'n ymwybodol am hynny i gyd. Beth y syniad yma o Cymraeg, iaith y nefoedd? Wel, syniad oedd e, cafodd ei wneud yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg, le oedd beirdd fel Ceiriog, Nant y Mynydd, Gloi Roiw, yn dweud, sdim ots os mae'r Gymraeg yn marw ar y ddaear, sdim ots, achos mae pawb yn y nefoedd yn mynd i siarad Cymraeg. Ac yn hynny o beth wedyn, mae mae pobl fel ceiniog y dosbarth canol Cymreig yma ddim yn sicrhau bod eu plant nhw'n siarad Cymraeg. So mae Cymraeg iaith y nefoedd, er bod ni'n ymfalchïo yno fe heddi a ni'n gwisgo crysau T gyda fe, mae'r neges sy tu ôl i hynny, mae'r stori tu ôl i hynny yn un trist iawn o ran yr iaith Gymraeg. Ac wrth i ni edrych draw dros y ffin yn Lloegr ac yn y blaen, a maen nhw'n ymfalchïo yn y classics ac yn y blaen gyda nhw, a maen nhw'n edrych ar y nos mythology Rhufeinig, y mytholeg Rhufeinig a'r Groeg. Pam? Oherwydd sdim mytholeg gyda nhw mewn gwirionedd. Right? So mae'r syniad yma o'r classics a chymod, maen nhw'n ymfalchïo yn edrych ar hwnna. Ond beth sydd gyda ni yma yng Nghymru? Wel, mae'r Mabinogion cyn y de. Mae mytholeg anhygoel gyda ni, mae storïau anhygoel gyda ni, storïau ar lafar sydd wedi parhau gyda ni hyd heddi. So os maen nhw gyda'r classics, beth sydd gyda ni yma yng Nghymru yw'r epics. Pan ydyn ni'n dysgu fwy, pan ydyn ni annog fwy o ymwybyddiaeth am y pethau yma. Dyma Gwyn Alf Williams. sydd ddim yn gallu cael ei ddisgrifio fel cenedlaetholgar, ond sosialaidd yn sicr, Marcsaidd hyd yn oed. Reit, a beth yw e fe'n gweud? Since 1410, most Welsh people at some time or another, if only in some secret corner of the mind, has been out with Owain Glyndŵr and his barefoot warriors, for the Welsh mind is still haunted by its lightning-flash vision of a people that Owens flee. Na, ni ddim yn rhydd, ni ddim yn mas gyda Owain Glyndwr, pam y'n ni ddim mas na, ac oedd nhw'n plant a'n pobl ifainc, ni'n gwybod am stori Owain Glyndwr. Maen nhw ddim gyda'r balchder o fod mas na cau y llyged ac am frwydro gyda'r dyn yma, achos ni ddim yn dysgu y stori yma i'n pobl ifainc ni yma yng Nghymru. A fi'n pwysleisio wrth i fi gyflwyno hwn nid yn unig i athrawon hanes, ond fi'n cyflwyno fe yn aml iawn i ysgolion, gyd yr ysgolion, fi'n gweud, ie, gallwch chi edrych ar athrawon hanes a beirniadu nhw am ddim dysgu hanes, ond i chi yn eich pynciau eich hunain ddim yn dysgu ein storïau ni. Os y'ch chi'n edrych, os y'ch chi moyn annog ein pobl ifainc ni, mae mathemategwyr, pob tro y'ch chi'n gwneud um, rhywbeth yn mathemateg, chi'n rhoi hafaliad mewn. Wel, Robert Redford sy'n gyfrifol am dod â hynny mewn, ni i'r Cymry. Bron a bod, pob tro chi'n neud rhywbeth yn mathemateg, i ni'r Cymry wedi dylanwadu ar hynny. Chi'n edrych ar William Jones myn hyn, y symbol pi. Mae pawb ar draws y byd yn ymwybodol beth yw symbol pi, ond ni yng Nghymru, Ond na dylsyn pobl ifanc ni fod yn ymwybodol o hynny, ac ym mhob maes arall, byd busnes er enghraifft, Howard, yym, o, fi'n anghofio ei enw fe nawr, sy'n gyfrifol am fe oedd y cynta i redeg cwmni Sony, Laura Ashley gyda ni fanna wedyn, Lynn the Atom oedd yn gyfrifol allan yn Syrn oedd yn rhedeg Syrn, a mae nifer enfawr o Gymry oedd rhaglen anhygoel ar hynny wedyn yn sôn amdano'r gwyddonwyr sydd wedi dod o Gymru allan fanna. Mae'n stori ni yn stori anhygoel. Mewn pob maes dysgu a phrofiad, mae'n rhaid bod ni'n dod â'r storïau yma mas am y pobl yma i ysbrydoli pobl ifainc yma yng Nghymru. Ond beth sy'n gyrru ni? A ni'n dod nôl i Pisa. A dyna beth sy'n gyrru gwleidyddion yn y wlad yma. A ni ddim yn neud yn dda. A mae rhaid bod ni'n targedu rhein. A mae rhaid bod ni'n neud yn well yn canlyniadau Pisa. A os 'y ni'n edrych ar pwy sy ar y brig, y China'r Singapores, yr Estoniaid, y South Koreas a'r Ffindir 'lly, Ond pan gyn ni edrych ar pethau eraill, os ŷn ni'n edrych ar gwobrau Nobel, mae chwech gwobr Nobel yn cael eu rhoi pob blwyddyn, am heddwch, llenyddiaeth, ffiseg, cemeg, economeg a meddygaeth. Dyma'r prif wobrau yn y meysydd yma yn y byd yn hynny o beth. A dyma'r gwleidydd sydd i ennill nhw. Os chi'n edrych ar Unol Daleithiau America, 385, Prydain, 132. Os o'n i'n edrych ar y gwleidydd yma oedd yn arwain y canlyniadau PISA, faint maen nhw wedi ennill? China, wyth. Y Ffindir, pump. De Corea, un. Singapore, dim. A Estonia, dim. Ond wow, wel, nhw sy'n arwain o ran addysg, ond maen nhw ddim yn arwain o ran gwobrau Nobel. Tybed faint 'yn ni'r Cymry yn gyfrifol amdano? Pump. Nid ennill pump gwobr Nobel, drychwch arnon ni gymharu â'r gwledydd eraill yma. A pwy yw'r pobl yma? Brian Josephson am ffiseg. Clive Ranger am economeg. Drychwch ar y dyddiadau, rai yn lot yn fwy diweddar na beth byddwn ni'n dychmygu. Martin Evans am meddygaeth. Robert Huber, er bod e'n dod o'r Almaen, oedd wedi llwyddo i gael ei wobr Nobel tra oedd e'n darlithedd yn Brifysgol Caerdydd, ond oedd e'n neud lot fawr o waith ymchwil yn Brifysgol Sir Caerdydd. So ni'n mabwysiadu fe gyda llaw de, so ma' fe nawr yn Gymro. A Bertrand Russell wedyn, am lenyddiaeth nôl yn y pumdege. Ma' pump gyda ni! Waw! O'n ni'n plant ni'n ymwybodol o pwy yw'r pobl yma? Ydyn ni'n ysbrydoli ein pobl ifanc? Drychwch, ni ar y brig o ran ein syniadau ni a'r pobl anhygoel yma sy'n dod o Gymru. Os y'ch chi'n edrych nôl, yr unig un yn anffodus i ni ddim wedi ennill, mae pob un o nhw ar gyfer yym pump gwahanol yy Gwobr Nobel. Ond os 'yn ni'n edrych wedyn ar yr un heddwch, Ar rôl y Cymry, dylse Caleb, Henry Richards gyda ni fan'na, yr apostol heddwch, yn gyfrifol am dod â heddwch, nid yn unig yma yng Nghymru, ond i drefnu ar draws Ewrop cynadleddau enfawr ble oedd pawb ar draws Ewrop yn mynychu, yndyfe. Ac wrth gwrs, yym, Trawsfynydd yn dewis cofio Hedd Wyn, nid fel y milwr, ond yn hytrach y bugail a heddwch, a'r deml heddwch, tu hwnt o bwerus, reit yng nghanol Caerdydd, un o'r adeiladau yym mwyaf pwerus i fi'n timlo, os chi 'di bod mewn yno fe, mae'n lle anhygoel yn hynny o beth. So mae'n stori ni yn stori anhygoel. Os y'n ni'n edrych mewn sydyn ar gwyddoniaeth, os y'n ni'n edrych yn y celfyddydau mynegiannol, ni'n edrych ar yr Oscars, heb os yr Oscars efallai yw'r gwobr fwyaf yn y byd ar gyfer actor, actorion, actores ar draws y byd. Dyna'r prif wobr, dyna beth maen nhw moyn ennill. A os y'n ni'n edrych ar y gwledydd sydd wedi ennill am yr actor neu'r actores gorau neu y Best Supporting Actor and Actresses, Fi ddim yn cynnwys America achos wel ma nhw sy'n mwy unigol ma Lloegr 41, Awstralia 7, Canada 6, Ffrainc 4 ac yn y blaen so mae'n mynd lawr. Ond beth amdano ni? Tybed faint i ni wedi ennill? Chwech. Ni wedi ennill chwech! Chwech! Ac oedd un, falle, chi gyd ddadle, yn brif actor nes i, oedd wedi cael ei enwebu chwech gwaith, Richard Burton, a oedd e ddim wedi ennill un. Fi'n credu oedd e roi chance i'r byd yn hynny o beth. A pwy yw, ie, edrychwch ar y gwledydd yma, ni wedi ennill chwech. Ni wedi ennill chwech! Chwech!

Anthony Hopkins wedi ennill y Dwblat, so ma' wedi cael dou, yym un am actor gore a'r un am y y best supporting actor. So ni ie chwech ma' fe'n. A beth fi'n annog athrawon yw gryndwch, dyma'r sialens i chi. Ni di ennill chwech. Fi ddim yn hapus gyda chwech, pan fi'n gallu mynd am Saith. Pan gei chi mynd am wyth, mae cyfle anhygoel gyda chi Athrawon Cymru i gwthio hwn, i gwthio'r garreg yma ymlaen ac annelu'n uwch a llwyddiant yn hynny o beth. A Jonas Mekas, sy'n gyfrifol am creu ffilmiau, mae'n dadle, In the end, civilisations perish because they listen to their politicians and not their poets. A fi'n gorffen, bron a bod, trwy ddweud, reit, dych chi edrych nôl, dych chi wrando ar un o'n beirdd ni. Os ych chi'n edrych ar y teitl o'n ni 'di sôn am y cynta, Mae'r Byd yn Fwy na Chymru. Mae'n dod o'r gerdd gan T Nicholas, Nicholas y Glais. A ma' fe'n sôn ar y dechre'r gerdd, mae'n sôn amdano fe fel plentyn a'r ffordd oedd 'di gweld Cymru fach fel plentyn. I mi, bu Cymru unwaith yn llawer mwy na'r byd. Ni wyddon y pryd hwnnw ddim am led y byd a'i hyd, o'n ni ddim yn gwbo pa mor fowr oedd byd. Mae wedi newid heddi, caraf y byd o'r fron, ond nid oes llai o le i'm gwlad er hynny yn fy mron. Mae'r byd yn fwy na Chymru, rwy'n gwybod hynny nawr, a diolch fod ein Gymru fach yn rhan o byd mor fowr. Ond dyna'n dyletswydd ni fel athrawon yw sicrhau bod Cymru fach yn rhan o byd mor fowr, a dyna pobl, a dyna pŵer stori Cymru. Fi'n gorffen yn fan'na, a mae pawb yn cytuno, ond fi ddim mynd i gorffen eto. Fi ddim wedi gweld hwn eto, achos mae ma, ma, ma, ma cwestiynau, anaml iawn, beth yw'n cael gyda cwestiynau, a oes gwahaniaeth? A fi'n gofyn y cwestiwn yma, oherwydd mae pobl yn gweud bod fe'n rhy genedlaetholgar, bod fe'n rhy nationalistic, y nationalism a perig yn hynny. A fi'n gweud, okay, dyma'r dau gwestiwn, mae fy ngwlad uh, pobl yn bwysig i mi, a mae fy ngwlad pobl yn well nag unrhyw wlad arall. A fi'n gweud, ie, fi yn genedlaetholgar, achos fi yn teimlo bod y wlad yma, bod Cymru fach yn bwysig fel rhan o byd mor fowr. A dyna'r gwahaniaeth, fi'n credu. Ac wrth edrych ar geiriau, hyd yn ôl i Arwr Mowr Griffin, yr Elin Evans yn dadle, Nid bod ein diwylliant, iaith, hanes a treftadaeth yn well na un neb arall. Mae dim ond yn digwydd ein bod yn un ni. Ein dyletswydd arnon ni fel athrawon yw sicrhau bod nhw'n cael y stori yma, bod nhw'n cael stori i Cymru. Ond fi ddim mo'n gorffen yna, achos fi gyda chi nawr, so fi gyda chi gyd o'n flaen i, so fi yn mynd i sôn ychydig am rywbeth arall. Fi'n teimlo bod ni 'di ennill y brwydr yn Cartref Rhyfel. Fi'n cael yn gofyn yn aml i siarad, pob wyth mis bron a bod, i siarad ar Radio Cymru neu i siarad ar y teledu ac yn y blaen am hanes Cymru ac yn y blaen a fi'n beirniadu hwnt ac yma, y TGAU newydd, hanes ac yn y blaen. Fi'n teimlo fel fi'n un llais, fi'n fi'n tu hwnt o ble sydd fod yn aelod o Dyfodol yr Iaith. Mae fe rhyw fath o chargio'n batris i. Achos pryd fi'n dod a fi'n gweld y pobl anhygoel sydd o'n flaen ni, a'r pethe i chi'n neud fel pobl dros yr iaith Gymraeg, fi wirioneddol, mae o wir yn tanio fi, a mae fe yn charjo batris i. Ond i fi fel llais, fi'n timlo yn unigryw wrth brwydro dros hanes, hanes Cymru. A fi'n parhau i frwydro dros hynny, ac ie fi'n cwrdd â Elin Jones ac yn y blaen, ond un llais i fi mewn gwirionedd wrth edrych ar hyn. Fi 'di beirniadu y TGAU a ges i lwyddiant yn y ffaith bod e wedi cael ei mynd nôl am flwyddyn oherwydd oedd yr athrawon yn cefnogi y syniad yma bod nhw ddim wedi paratoi digon ar gyfer y TGAU newydd a cafodd e daflu nôl ond i'n brwydro bod dim digon o hanes Cymru ynddo fe. Un o'r pethau ni wedi gweithio'n annog yw, a fi'n annog chi edrych ar y safle we yma, o'n i'n gyfrifol am lunio hwn Yym, yn cyd-fynd gyda rhaglen deledu, a mae, mae adnoddau ar gyfer yr athrawon oedd e. O'n i moyn hwn fel thema, oedd astudiaethau thema yn yr hen tygau, a ni moyn nhw edrych ar hanes yr iaith, a es i trwy hwn i gyd, a os chi'n edrych arno fe, mae, mae lot o adnoddau ar gyfer yr athrawon, a dyma beth o'n i moyn i nhw, moyn uned ar hwn, le nhw'n edrych ar ddatblygiad yr iaith O'r cychwyn cynta, o'r gododdin yn reit nôl y cyfnod yna, lan i brad y llyfrau gleision ran i i i gyfnod llawer fwy modern na hynny ŵan. So trwy edrych ar yr iaith fel thema, bydden nhw'n gallu gweld yr ychwant yma o hanes ein gwlad ni. Yn anffodus, maen nhw ddim wedi dewis wneud hynny. Maen nhw wedi wneud unedau bach Os ŷn ni'n edrych ar y TGAU newydd, y TGAU oedd fod i ddod mas blwyddyn yma, ond mae nhw wedi taflu fe nôl tan mis Medi, Gogledd Iwerddon, mae 40 y cant y TGAU nhw yn ymwneud â Gogledd Iwerddon, yr Alban, mae 35 y cant. Yng Nghymru, mae 21 y cant o'r TGAU newydd yn ymwneud â stori Cymru. Mae hwnna ddim yn digon da, o bell, bell ffordd. Ac un y pethau nes i wsos hyn, o'n i'n edrych ar pa effaith mae hwn i gyd yn cael, os ry'n ni ddim yn disgyn stori ni. Mae'r rhaglen yma, Empire, gan David Olusoga, fi'n annog, os chi ddim wedi cael cael cyfle i edrych arno, i edrych arno. Mae, mae fe'n anhygoel, mae'n wirioneddol yn anhygoel. Ond os chi'n edrych arno fe trwy'n liged i, chi'n mynd i weld wahanol raglen. Mae'r raglen yn anhygoel, mae fe fel hanesydd yn, yn ffan- ffantastig, a mae'r pethau mae'n dewis mas Ond mae fe'n gyson yn sôn am Lloegr. Mae pobl eraill yn sôn am Prydain, iddo fe, ond mae fe'n dod nôl i Lloegr a mae fe'n sôn wedyn, mae fe'n sôn am Iwerddon, mae'n sôn am yr Alban, mae eriôd wedi defnyddio'r gair Cymru. Ac ie, falle bod hwn yn bennod ddim yn ddim yn bennod da yn ein hanes ni, ond mae fe'n sicr yn bennod, ond pam i ni ddim 'na? Dylsen ni fod mewn annibyniaeth. Os y'n ni'n edrych wythnos hyn, wedyn yn uniongyrchol, dyma Rhys Meirion, a Rhys Meirion allan yn y wladfa'n canu, a oedd e'n gweud, oedd hwn yn ysbrydoli fe ac yn y blaen wedyn, fel chi'n gallu gweld, ma' dros 600 o bobl wedi wedi rhoi y y y y y wedi rhoi like i fe, fel ni'n gweud, a wedyn yn hynny o beth, ond ma' pobl bach arall yn cerdded ar y traeth yng Nghymru. Am y gerllaw a welson nhw ar yr un dwyrnod. Os o'n i'n gwybod ein hanes ni, hwnna ddylsen ni fod yn ddysgu, hwnna ddylse fod ar y newyddion, nid rhyw foi fach yn cerdded ar traeth yn Bae Colwyn. Ac os o'n ni ddim yn dysgu'n stori ni, os o'n ni ddim yn dysgu'n hanes ni, mae peryg enfawr yn y dyfodol. Pe bai pobl fel hyn yn dod mewn, dysgu am Trafalgar fydden ni'n neud, dysgu am Churchill fydden ni'n neud, dysgu am yr ymerodraeth fydden ni'n neud efo'r fed. Ond ma' gole, ma' llygedyn yn ôl fe, bod pethe yn gallu newid. Fi'n siarad gyda Kevin Campbell ac yn annog e i ddatblygu fwy. Drychwch, ni 'di ca'l rheolaeth drost ein addysg ni yma yng Nghymru. Am dros 40 o flynyddoedd, ni 'di cael National Curriculum, Cwricwlwm Cenedlaethol, ni 'di cael Senedd yng Nghaerdydd am dros chwarter canrif, a ni dal mewn pobl ifenc ni'n gadael yn ysgolion ni'n gwybod fwy am Natsïaid, yn gwybod fwy am yr Almaen, a gwybod fwy am... Ond mae gobaith. A fi'n dwlu ar y syniad yma o'r gobaith sydd gyda ni yma yng Nghymru i wynebu'r her yma, enfawr yma. Ond mae'n dristwch i fi. Os o'n i'n edrych, des i nôl wedyn, dechreuais i gyda Trickle Over Cymru, a datgan yn glir, taw nid hanes Cymru sy'n iawn, stori Cymru. A fi'n hapus gyda hynny, sdim ots gyda fi. Ond fel rhywun addysgwr sy'n edrych ar cwricwlwms gwledydd eraill yn y byd, fi'n flin bod e'n Saesneg, ond os chi'n edrych ar gwledydd eraill, Ffrainc, historical events, digwyddiadau hanesyddol sy'n cael eu nodi yn eu cwricwlwm nhw, a ffigyrau hanesyddol, Os chi'n edrych ar y gwledydd yma, yr Almaen sy o dan ni wedyn, wedyn Japan, wedyn Iwerddon, wedyn Norwy, wedyn Seland Newydd, wedyn British Columbia, Ontario. Mae British Columbia, Ontario, oherwydd mae cwricwlwm i Gymru wedi cael ei selio yn aml iawn ar y gwledydd uniongyrchol yma. Drychwch ar yr enwau o'r digwyddiadau, maen nhw'n gweud, drychwch, ni moyn i chi ddysgu hwn i'n pobl ifainc ni, mae fe tu fewn i'n cwricwlwm ni. Drychwch ar y ffigyrau hanesyddol i ni moyn i chi ddysgu am ein pobl ni. Os chi'n edrych ar Iwerddon, O'Connor, Daniel O'Connor gyda chi, uh, Stuart Parnell, Michael Collins, Eamon de Valera ac yn y blaen. Oedd dim lle gyda fi gynnwys yr un e, uh, Cymru gyda llaw, ond dyma Cymru. A fi'n flin bod Wales fyna, yn camgymeriad fi fyna. Digwyddiadau hanesyddol sy'n ein cwricwlwm ni dall allan yn 2022. Dim. Pobl hanesyddol sy yn ein cwricwlwm ni. Dim. Gwledydd eraill yn neud e. Does dim byd gyda ni yn ein cwricwlwm cenedlaethol ni yma yng Nghymru. Rwy'n gobeithio dechrau ymgyrch bod rhaid i ni feddwl am newid hyn. Mae digwyddiadau yn ein stori ni, stori anhygoel dylse pob plentyn yng Nghymru fod yn ymwybodol o. Boed hynny'n Ddeddfe Hywel Dda y Gododdin, boed hynny'n symud ymlaen wedyn i Owain Glyndŵr, y Deddfau Uno, a'r holl bethe yna. A ch'mod, yn uchelgais i, bo' ni'n edrych ar pethe fel Aneurin Bevan, bo' ni'n edrych ar Tryweryn. A'n bod ein plant a'n pobl ifenc ni, os o'n ni'n rhoi dyddiade nhw, 1282, beth digwyddodd? 1847, beth digwyddodd? 1966, beth digwyddodd? A os o'n ni'n meddwl am 1966, Byddwn ni'n dychmygu Lloegr yn ennill Cwpan y Byd bydden nhw'n gweud Mae'n rhaid ni newid hwnna i Aberfan pobl bach. Mae'n rhaid ni newid e a sicrhau bod ein pobl ifenc ni yn cael yn stori ni. Mae dyna i ni osod her i ni fel dyfodol yr iaith. Dyna un peth ar ben popeth arall i ni'n neud i newid pethe, i sicrhau bod cenhedlaeth nesa' o'n bobl ifenc ni yn ymwybodol o'n stori ni.

Ti wedi sôn fan'na am y cwricwlwm newydd ni gyda'r holl gyfleoedd sy' 'di bod o dan y trefen newydd ni yn Noson Ysgytwol bo' ni ddim wedi symud ymlaen fel pe bai ni heb symud dim o pan o'n i'n neud tipyn bach o hanes Cymru yn yr ysgol a Llyfr y Tir. Oes lice rywun ofyn cwestiwn?
Dyna fo. Ie, rhyw, yym, rhedeg am adran Saesneg a ma' hanes yn cael ei ysgrifennu gan y conquerwyr. Fydda hynny'n rhyw un esboniad pam nad ydi Cymru ddim yn cael ei ei llwyfan priodol hyd yn oed ers datganoli?
Ma' dau reswm, yn fy marn i, a dy barn personol yw hwn. Un, a fi yn neud lot gyda'r Llywodraeth a fi'n ymneud lot gyda'r gweithlu'n sifil, Mae lot o bobl pwerus fel fi sy'n sifil yn edrych ar Llundain, dim yn edrych ar ar ar ar yma. Os maen nhw moyn dyrchafiad ac yn y blaen, tu fewn i i'r gwasanaeth sifil yn Llundain maen nhw'n gwely dyfodol nhw ac yn y blaen wedyn. Am un o'r pethe yna wedyn yw ddim annog yy hanes Cymru. Mae Llafur yn gweld hwn fel bygythiad i nhw wrth gwrs. Maen nhw'n gweld hynny os mae pobl ifanc yn gwybod ein storïau ni. Ond bydd i fi 'di trial gweith y Blaid Lafur, drychwch, dylse pobl ifainc ni fod yn gwybod am Aneurin Bevan, dylen nhw fod yn gwybod am Ton y Pandy, dylen nhw fod yn gwybod am Lambert Fan, dyma rhan o'n stori ni. Ie, mae rhai o'r storïau mynd i fod yn fwy bachog falle i'r yym cenedlaetholwyr ac yn y blaen, ond mae mae'n holl stori ni, chimod, y sosialaidd yma ac yn y blaen yn rhan o pwy i ni. Ond fi'n sicr yn teimlo bod nifer fawr o tu fewn y Blaid Lafur yn gweld hwn fel bygythiad i nhw. Mae hwn fel rhywbeth bydd yn tanseilio nhw, fi'n timlo. So, mae pobl pwerus yng Nghymru dros y blynyddoedd diwetha' yw'r Blaid Lafur a'r Gweision Sifil. Ac os maen nhw wedyn, fel rhyw fath o glymblaid, yn erbyn hyn, wel, dyma beth sy' 'di digwydd. Ni ddim yn dysgu'n hanes ni, ni ddim yn dysgu stori ni. Be' sy'n anhygoel yw, a ni wedi gweld hwn, fi fi yn astudio gwledydd eraill, mae 'na athrawon Cymraeg ni wedi dysgu llawer fwy am ein stori ni, am ein hanes ni, Newyddion athrawon hanes. O, ma' hwnna'n warthus. Um, a, a chymod, fi ddim yn beio athrawon hanes, maen nhw'n gorfod, maen nhw'n cael eu gyrru gan y tygau a lefel A i ddysgu'r pethau yma. Ond, os gwrs, chymod, pwy sy'n colli mas ein pobl ifanc ni yn hynny o beth. Mae newid, a fi'n gweld yr etholiad nesaf yn Dyngedfennol, Oherwydd, o ran ein hanes ni, mae, mae'n mynd i fynd dau ffordd. Pe bai Reform yn dod mewn, ch'mod, yn neis sbri am ben 'na, ond maen nhw'n mynd i wedrych ar hanes Cymru mewn ffordd hollol, hollol wahanol, hollol i, wahanol i hyd yn oed y Blaid Lafur, unigryw. A so Plaid Cymru yn dod mewn, gallwn ni fynd ffordd arall, ffordd, ch'mod, le byddwn ni'n gallu gweld yr un fath o ddyfodol â beth rydyn ni'n gweld falle.

Yym, a ma' hwnna wedi rhoi dros miliwn o bunnau allan i ysgolion ledled Cymru yn yn y 35 mlynedd 'na. Ni'n cael arian oddi wrth dou le penodol sy'n rhoi 50,000 i ni pob blwyddyn, sef Hodge Bank yn yn yn yn Gaerdydd a Moondance, a ma' Moondance yn rhan o Admiral Car Insurance. So ma' nhw'n rhoi, yym, dim bell off, yy, 30,000. Ni hefyd yn cael arian oddi wrth elusennau eraill fel yym yym amgueddfeydd, Amgueddfa Cymru, Cadw ac yn y blaen. Ni ddim yn cael ceiniog wrth y Llywodraeth, mae'r Llywodraeth hyd yn oed ddim i ni. Mae'n holl arian, oherwydd elusennau, mae'r holl arian mewn mat allan pob blwyddyn i ysgolion. Mae 100 o ysgolion yn cystadlu pob blwyddyn a fel ni'n gweld, mae'r gair cynefin Allan o'r 100 oedd yn cystadlu blwyddyn diwetha, ma' nhw'n gweld y gair cynefin ond fi'n yn eu teitle'r gwaith yma. A yn dros 60 o'r ysgolion ma' cynefin mewn yna. Cynefin, dyna'r unig gair Cymraeg yn y cwricwlwm yn sy allan. A oedd e'n frwydr i gael e mewn. A ma' cyflwyniad arall gen i'n sôn am cynefin. Ond o'n i 'di cael y gair cynefin mewn yno fe. A i fi, beth oedd cynefin oedd edrych ar ein traed ni, edrych ar y gymuned, edrych ar yr hanes lleol ac yn y blaen. yn hynny o beth. A o'n, o'n i'n cario mlân fel rhyw fath o gig yn yr asgwrn i gael y gair cynefin, cynefin mewn yn y cwricwlwm. Ar y diwedd, dyma nhw'n gweud, reit, ni 'di cael e mewn, a gwrthddadlodd, why should we have a Welsh word in the English version of the curriculum? A dyna beth oedd athrawon yn dadle. Ar y diwedd, o'n nhw'n gweud, jyst i gael benni, gallen nhw roi e mewn yn y cwricwlwm, ond yn y draft proposal, a bydde'r draft wedyn yn mynd mas i ysgolion, a allen nhw ddim yn hapus gyda fe, gallen nhw newid e. A beth ddigwyddodd gyda'r drafft oedd, dyw e ddim yn rhaid fi gweud, mae'n rhaid ti roi diffiniad i ni beth yw'r cynefin yn golygu, a ges i Fi ddim yn ieithydd o bell ffordd, ond beth oedd gyda fi oedd oedd oedd superpower gyda fi, sef y ffôn symudol, a dyma fi'n ffono am Mererid, ch'mod, pŵer yy byr, a dyma fi'n gweud, Mererid, fi'n gallu cael cynefin mewn os ti'n roi diffiniad beth mae'n golygu. A ma' Gair am Air, yym, dal y ffôn a sgrifennu lawr beth oedd Mererid wedi gweud, a dyna beth yw e, sy tu fewn i'r cwricwlwm ni. Mae'n ysgolion ni wedi mabwysiadu hwnnw fel rhan o'u o'u addysgu nhw yma yng Nghymru, le maen nhw'n gweud mae'n rhaid i ni edrych ar ein trad ni, mae'n rhaid i ni edrych ar ein cymuned ni, a dysgu cymuned ac yn y blaen. So mae Cynefin wedi rhyw fath o, chimod, ennill ei phlwy yn ysgolion ledled Cymru, sy'n ffantastig o beth yn hynny, ond beth 'yf fi'n gweld e fel yw Cynefin, Cymru a'r byd. A os ni'n dysgu hynny i'n pobl ifanc ni, bod nhw'n dysgu am eu cynefin nhw, eu cymuned nhw, a wedyn bod nhw'n gweld, ocê, beth yw hwn ar lefel Cymreig a beth yw hwn ar lefel y byd. Yn anffodus, be sy gyda ni yn ein ysgolion ni yw cynefin Prydain neu hyd yn oed, ch'mod, maen nhw'n osgoi Cymru, a wedyn, a Prydain yw, ch'mod, os maen nhw'n edrych ar yr Yrfa Byd Cyntaf neu rywbeth fel 'na, edrych trwy lygad Prydeinig yn hytrach na yy llygad Cymreig yn hynny o beth. A wedyn, wrth gwrs, tu hwnt o ble sy'n edrych ar y byd, maen nhw'n edrych ar y Natsïaid ac yn y blaen fel e. So mae cynefin yn rhan wedi greiddio, ond mae rhaid ni cael hanes Cymru mewn 'na. A pam maen nhw'n wneud e? Pam ni ddim yn llwyddo? Achos maen nhw'n athrawon yma, mae fel rhywfath o cylch dieflig. Maen nhw ddim wedi cael yr hanes Cymru. Maen nhw wedi mynd trwy system addysg le maen nhw'n cael addysg am y Natsïaid a hanes America, Maen nhw'n mynd i brifysgol, a beth maen nhw'n wneud, maen nhw'n dewis wneud unedau ar y Natsïaid eto ac yn y blaen, a maen nhw'n dod nôl a maen nhw'n dysgu beth maen nhw'n gwybod. Maen nhw ddim yn gwybod am hanes Cymru. Mae'r fath o gylch dieflig, a beth o'n i'n gweud, a beth fi'n annog yw, mae'n rhaid bod ni'n addysgu'n athrawon ni. Mae'n rhaid ni, un, creu fwy o adnoddau ar cyfer nhw, ond mae'n rhaid ni hefyd addysgu'n athrawon ni i ddysgu'n stori ni, a ddim gweld o fel rhywbeth diflas, boring, yn hynny o beth. Dwi'n pregethu gormod. Na, diolch Huw, gwych. Os yw rhywun arall am ofyn cwestiwn? Wel iawn, os agos efo'r diolch yn fawr i ti Huw am dran extra heddi, ond yn arbennig am dy waith yn y system addysg yn ysbrydoli athrawon yn cychwyn syniadau newydd fel cynefin a hefyd yn gwthio am gael lle teilwng i hanes Cymru yn y cwricwlwm. Dim ond y pryd hwnnw, fi'n twmlo, bydd disgyblion yn sylweddoli pwy y'n nhw, beth yw ianiaeth nhw, a wedyn yn dod at yr iaith wrth gwrs, a bod y synnwyr wedyn, bod nhw'n gweld y synnwyr o ddysgu iaith yng nghyd-destun yn hanes.